Dëse Projet de loi kënnt den Indépendanten zegutt. Iwwer den État de crise eraus sollen d'finanziell Hëllefe fir déi Selbststänneg, déi opgrond vun der Kris a Schwieregkeete koumen, maintenéiert ginn. Mir kennen alleguer d'Polemik ëm d'Indépendanten, déi wärend der Kris opgrond vum Här Minister Kersch sengen Aussoen ausgebrach ass. Ech wéll dat och net nach eng Kéier hei am Detail oprullen, ma et revoltéiert mech am Nachhinein schonn, wann ech elo gesinn, a wéi enger Situatioun vill vun deene Fräischaffende sinn. Här President, ech si selwer Indépendant, meng Fra ass Indépendant, dofir erlaabt mer, datt ech Mech ëmmer erëm wonneren, wéi wéineg Bewosstsäin awer fir d'Situatioun vun Indépendanten herrscht a virun allem och, wéi vill Indépendante selwer net sech bewosst sinn, wat et heescht, indépendant ze sinn. Et geet net duer ze soen, mir sinn eng Start-up Nation a mir wëllen nei Entreprisen fërderen. Et muss een dat och am Dag zu Dag weisen. An ech zitieren do elo ee Beispill, wat weist, oder besser gesot zwee Beispiller, déi weisen, wou dat awer e bëssen ze kuerz kënnt. Mir hunn am Kader vun den Aidë vun dëser Kris de Fit for Resilience Projet lancéiert. De Fit for Resilience Projet soll et Entreprisen oder Indépendanten erlaben, sech Berodung ze huelen, wéi se méi resilient fir eng zukünfteg Kris kënne ginn. Dat kléngt op den éischte Bléck super. Beim méi genauen Hikucken heescht dat awer, datt déi Hëllefe just ausbezuelt ginn, wann ee sech Hëllef sicht bei engem vun de konventionéierte Partner vun deem Projet. An do ass et dann erëm vill méi komplizéiert, fir datt nei Indépendanten, nei kleng Entreprisen eligibel si fir konventionéiert ze ginn, wéi déi bestoend. Kënnt hei also aus enger gudder Idee, ginn d'Suen schlussendlech awer bei etabléiert Beroderfirmen. An och beim Fit for Start ass et net esou, datt do all Firma sech ka conventionnéiere loossen. De Fit for Start, erëm esou ee Fit for, dat ass jo e beléiftenen Term zu Lëtzebuerg, ass et esou, datt verschidde Kategorië vu Firme guer net méi als konventionéierte Partner ugeholl ginn, mat der Begrënnung, et géifen der schonn genuch ginn. Ma do stellen ech mer d'Fro, Ass et un engem staatlech finanzéierte Projet ze entscheeden, ween seng Servicer a wéi engem Secteur däerf offréieren oder ob en net vun engem staatlech finanzéierte Projet gesot kritt, Ma nee, da musst der iech vläit ëmorientéieren a vläit aner Servicer offréieren, fir datt der kënnt vun dësem Programm profitéieren. Ech fannen, datt dat immens schued ass an datt dat weist, wéi wéineg u sech eis dru geleeën ass, fir nei Firmen an alle Secteuren ze ënnerstëtzen. A genau do ass de Wuerm, ech hunn et virdru schonn eng Kéier gesot, genau do ass de Wuerm dran, an all deenen Aiden, an all deene Programmer, déi mer maachen. Et ass ëmmer erëm den, an der Informatik seet een de happy path, dass dee Wee, wou mer déi mannsten Objektioune gesinn, dass dee Wee, wou et am einfachsten ass et ze erklären, dass awer net dee Wee, wou mer déi eenzel Fäll, déi vläit net genau an de Raster passen, erfaassen. Et sinn e puer Beispiller vu villen. datt mer zu Lëtzebuerg nach wäit vun där sougenanntener Grënnerkultur ewech sinn. Sécherlech, et ass begréissenswäert, wa mer mat dësem Projet de loi weiderhin Indépendant ënner d'Äerm gräifen. Besser den Aascht fält wéi de Bam. Mir maachen hei just dat Néidegst. Och bei dësen Aide falen erëm eng ganz Partie Leit duerch de Raster. Et ass nun emol esou, datt d'Flexibilitéit net ganz grouss geschriwwe gouf. Virun allem awer och, Här President, musse mer an Zukunft och verstärkt kucken, de Problem vun der Scheinselbststännegkeet an de Grëff ze kréien, déi grad elo an Zäite vun Teletravail nach eng Kéier sech wäert verschäerfen. Mir musse Freelancer besser encadréieren, se vu vir era sensibiliséieren, wat net nëmmen hir Rechter, mee och hir Pflichte sinn, datt mer verhënneren, datt Leit, déi sech lancéieren, schlussendlech, Net nohalteg kënne wirtschaften, well se verschidde Konditiounen net um Schierm hunn. Mat dësem Projet hei weise mer, datt eis d'Indépendanten net egal sinn, datt mer se net ganz vergiess hunn. An awer bleiwen nach Efforten ze maachen. Domadder ginn ech awer trotzdem den Accord vun de Piraten fir dëse wichtege Projet. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert. Nach eng Kéier den Här Mëttelstandsminister Lex Delles.